Эмээр маннык үөгүлээтим. Оонньуур, тайах куотта, лөкөй куотта диибин ээ. Уол онно иннибэр ычыкын иһиттэн орой тайах холбойон таҕыста. Ээ хата бу баччаттан хайдах сыыйахпыный? дии санаатым даҕаны кыҥаан бараммын тардаҕаастым. Ытым көрөн баран олорор. Тыы, хачык-хачык баай дии. Диэмин чугаһаан, кэлдим олох хобу. Онтон чугаһаан кэлбиппэр ытым олорон олорон олорон баран арай тиэрэ гынан түстэ.
Арай биирдэ, арай биирдэ.
Арай биирдэ тоҕуон сылларга оччотоото мин оскуолаҕа учууталлыы сылдьабын. Балаҕан өйүн бүтэһигэр Артемый диэн кырдьаҕас булчуту кытта бииргэ кыдьаабытаннар уонна кини дьэ үөрэтэр, такайар бултуурга тайахтыы барыахха диэтэ. Ону мин үс күн өрөбүллээх этим нэдиэлэҕэ субуота, өрөбүл уонна понедельникка. Субуотаҕа уонна понедельникка уруоктарым суох этэ, ону нууча завучтаах этибит. Ваина Владимировна Панфилова диэн кини үчүгэй баасыһыаннаах этибит, ол миэхэ Оннук туруорбутар расписанияны уонна өссө көрдөһөммүн ол икки буолан үлэлиибит биһи английскай тылга уонна эмиэ эдэр учуутал кыыс баар этэ английскай үөрэтэр ону көрдөһөммүн пятницаны уонна кэлэр вторнигы холбуйтардым көрдөһөммүн инньэ гынан биэс күн өрөбүллэнним онон үөрүүнү кытта барыахха диэн буолла Балаҕан ыйа уже олох обу бүтээри турар. Халлаан иһин өрүүдүйэн эрэр кэмэ, тымныйан эрэр кэмэ. Дьэ, бардыбыт оҕонньордуун. Оҕонньор ыттардаах хас даҕаны мин эмиэ ыттаахпын. Дьэ, биир ыйга баран хоннубут. Онтон кэрийэ-кэрийэбит илин диэки айанныы турдубут. Халлааммыт туох, тунаһа үчүгэй баҕайы, чоҕулхай баҕайы турар, түүн кыратык тоҥорор, сарсыарда чалбах уута иһин чаччыйбыт буолар, мууһуран кыратык. Күп-күөх халлааммыт, хибиэһэйэ, халгын хибиэһэйэ, ырааһа, үөн-көйүүр уоҕа үчүгэйи дьикти. Даа ол бастакы иккис күннэрбитигэр туох да түбэспэтэ. Дьэ онтон үһүс күммүтүгэр буоллаҕына даа тахсан бардыбыт. Биир үрүйэ кэллэ, сарсыарда дьыбардаах соҕус сарсыарда буолла. Э, биир үрүйэни дьэ мин инники баран иһэммин туораатым, атын э, бадараанньыта суох үчүгэй э, эдэр аттаахпын. Буолан баран дьэ оттум үчүгэй сырыыта. Бадараанньыта суох. Үчүгэй баатык таҕыстыбыт үрүйэни. Оттон кэннибиттэн оҕонньор буоллаҕына бэйэтин атынан дьэ атын кытта кэпсэтэ-кэпсэтэ туоруулар. Сөрөн-сөрөн тулхалаа-тулхалаа огуй-огуй диэтий дьэ төбөтүн иһэ бүтүннүү саҥа буолан оннук үрүйэни туораан иһэр. Ол кэтэһэн турдум. Мин эрдэ туораан бараммын. Ол бириэмэҕэ ыттарбыт биир дойдуга көрбүтүм Билбэҕит суох эбит. Ханна үлэ хаалбыттар. Э, ча оҕонньоро кэтэһэн олордум. Арай олордохпуна истибитим туох эрэ тыас тыаһыыр. Отон өйдөөн истибитим ча хаппыт маһы маска күүскэ воя охсор курдук лос-лос гынан тыаһыыр эбит. Э, дьиктитин диэн иһиллээн турдум. Оҕонньорум ботугуруу-ботугуруу тахсан иһэр. Үрүйэни ол время Онтон дьэ арай өйдөөтүм. Бэбээ да оротун били, муос тыа хириэбит буолбакка, маска охсуллан, дии санаатым. Хаппыт маска Лөкөй куоттаҕына маска муоһа охсуллара дьиктирэх баайтын иһиллэр диэн кэпсиир буолаллар этэ булчуттар. Истээччибин кэпсээни. Бэйэм буолан онно хаҥа тайахха сылдьыһабын. Урут били оскуолаҕа үлэлии сылдьан улахан соло уох буолар этэ. Ити кэлин арый пенсияҕа тахсарым чугаһаабытын кэннэ дьэ арый сололоммутум. Дьэ онтон хотороос буола-буола ласлоус гынан маннык кыыһыр. Ону арай оҕонньорбор эмээр маннык үөгүлээтим. Оҕонньор, тайах куотта, лөкөй куотта диибин ээ. Оонньорум төбөтүн ийэ бүтүннүү саҥа буола-буола үрүйэни дьэ туораан тахсан кэллэ. Тиийэн кэллэ, а туох диигин диэтэ. Тайах куотта, муоһаты ыыр диэтим ээ. Иһиллиэххэ эрэ диэм. Иһиллээтибит. Онтубут эмиэ тыаһыыр. Эмиэ лос лос лос гынар. хайдах хайдах баҕайыны ото ыраатан иһин иһиллибэт да буолуо эбит дии саныыбын. Онтум иилдээн турдубут. Ол туххары хоторо-хотору кэлэн тыаһыыр. Хаста да тыаһаата. Оо, онтон дьатаайдым мин. Ыы, пахай доҕонньор бу. Тайахтар хасыһаллара быһыылаах буолбаттар. Хасыһар тыастара дии. Хатан баҕайы улахан баҕа күүстээх баҕа тыас иһиллэр. Тыый, диэн буолла. Иилдээн турдубут. Доҕор чөрө иһиллээтибит. Оо, онтон арай дьэ Уттарыран бардылар. Туй, хата тиийдилэр дьахтар диэн буолла. Аа, дьара, барыахха ол диэки диэн дьабардыбыт. Атынан хаамтаран ийэбит. Хаамтаран ийэбит, уттарбыт үрөллөр, үрөллөр. Ыраах. Өр хаамтардыбыт. Маннык хас даҕаны чагданы, хотоолу аастыбыт. Дьэ онтон дьэ уттарбыт аналара дьулаатан, чугаһаан Баргыйыы бөҕө. Хас тыттаахпыт иннэ? Түөртэ биэс тыттаахпыт быһылах. Оо, дьэ үрдүр. Оҕолоруттара үчүгэйиттар, тайахсытыттар. Дьэ, былырыын иҥин бултаан тайах сиэбиттар. Онон уопуттаахтар. Оҕонньор бэйэтэ даҕаны үйэтигэр үлүгэрдээх элбэх тайаҕы бултаабыт оҕонньор. Дьэ. Чаа, чаа, баран истибит, чугаһаан истибит. Ол чугаһаан истэхпитинэ ыттарбыт таҥаата олох угу кэллэ чугаһаата. Дьэ, манна тохтуохха, мантан киир, диэтэ оҕонньор. Түстүбүт, аттарбытын баайдыбыт, дьэбин соммуну уһуллум, убудахтанным. Ламын аппар ыҥыыргыбар төргүүлэйэн кэбистим, соммун. Уонна, ээ, арба, ытаҕалаахпын. Эдэр. Онтум бу биһигини кытта сылдьар, чугас. Барбакка сылдьар. Онтубут көҕүрэр, кини уола барбакка сылдьар. Онтон дьэ бардым, диэн бараммын, мин дэ хаабым бэл тутан бараммын, бардым, карабиниммын тутан баран. Ол баран истэхпинэ ытым иннибэр сүүрэн испитэ. Онтон чугаһы ыкты буолан истэхпинэ арабида өйдөөн көрбүтүм ытым оҕото суох. Анараа ыттар үрэ тураллар. Онтон онтум ылаҕына Тиэнигэ испэҕэй ньааҕынай баай уоластаах этэ. Ол ытаҕыта. Онто биирдэ истибитим, арай ньааҕынаан үрэрит баар эбит. Тыы, тиийэн үрсэ сылдьар эбит. Көрөрө бу диэн дьэ үөрдүм уонна дьэ уркуйаҕа дьүүйэмэн бардым. Дьэ турур өллөр дурөллөр инньэ гынан тохтуур игин бокуой биэрбэттэр. Э, хааман иһэбит курдук хачыһабыс. Буолан баран эрэнэ. Аһара тыҥаабакка эрэ. Да тохтоотулар даҕаны тохтоон хаалабыт. Но үксүн чэ тохтообокко үрэллэр. Э, онтон дьэ хаа дьэ биирдэбит тохтууллар. Ол тохтоотулар даҕаны хомунук ньимийэ хаалаҕын. Тохтоот. Оо, түрэн бардылар даҕаны эмиэ. Хааман киирэн бараҕын. Дьэ ол баран истэхпинэ чагда кэллэ эмиэ. Чаг тустун баран истэхпинэ куулунна иннибэр Учукуну иһиттэн ора тайах холбойон таҕыста уонна хорус гынна маннык ыттарга баатургугу дьэрэбит он төбөтүн сотуктун баран онтон алдараннан онон манан ыттара элэҥнииллэр маҕан маҕан ыттар маҥхас маҥхас гыналлар дьэ өссө чугаһыахча буолан иһэн мин тайаҕыммын күүрэн токкоморо турун аастарай ол ыттарга боотурхан чэ хеттонча доҕоонча дмитриевы ылах э хата бу баччаттан хайдах сыыйахпыный дии санаатым даҕаны кыҥаан бараммын тардаҥаастым элбэрэхпин ук тардаахпын кытта Таам уулусса иннинэ күбүлүрүс кынна, тоботон аллыбы тутта уонна тургуму атык маннык иннин диэки бүдүрүйдэ. Ол истэҕинэ өссө иккитэ таҥааллым. Онтон бүдүөккэ баран тайаам немис гынаалла, көстүбэк курдук буолла. Онтон ыттар арай үрүүлэрэ тохтоон тиниктээн Ортогун ааҕан киирэн бардылар. О, дьабаар, дьэ мин дьэ туркун хаамыынан хааман тиийдим. Көлө көрөһүтүмүн өссө өссө баар буолаарай диэммин ээ. Оҕонньор буола эппитэ, дьэ үөр турар буоллаҕына бастаан тыһытын утаар. Онтон Лөкөйүн утаар иннэ иннэ диэбитэ. Санаабар

саал курдук. Ол буоллаҕына тыҥырах диэн ааттаах этэ. Арай ыттарбытын икки ыыталлар тайаҕы. Тыҥырах буола итиннэ биэ-алта миэтэрэлээх эргэ маннык олорор. Миигин көрөн баран. Өө, хабу, туо дьиктиутый диэн чугаһаан кэллим уонна Тыырах, тыырах, хайа, ылы, тутуһуй, диибинэ, ытым көрөн баран олорор, тыы, хачык-хачык баайдый, диэмин, чугаһаан, кэлдим олох һуру, онтон чугаһаан кэлбиппэр ытым олорон, олорон, олорон баран, арай тиэрэ гынан түстэ. Тыы, хотугуут хачык буолла дии, Дьэ мин киниэхэ тиийдим. Тыгырахха. Тиийбитим ытым манна сытар, тыына сытар, халлааны көрөн баран. Аҕылыы сытар. Аҕылыы курдук тыынарга. Хайда-хайда буолбаҕайный? Дьэ мин маннык тутан көрдүм, онтум мантан илиитин атаҕын тутан көрдүм. Үсүө курдук ханна да хаан. Ама Бучаҕа табыллыбыта буолуо диэмин да ыксаатым. Бүтүннүү маннык эргитэн урбатан үчүгэйдик тирийэн көрдүм. Ово, хааппылата хаан уһу, ханна даҕаны. Ытым маннык көрөн баран ытар. Тыы дьэ ханаргаатым, хатыба хайдах буолла да бу сиэмнэ. Онтон

Лөкөйдү, диэтэ. Ото ол эдэр Лөкөй этэ. Чэ, биэс-алта халаалаах курдук муостаах этэ. Биир муоһугар биир халаата, уһун халаата тостубут этэ. Уонна муоһугар өссө хаан бөҕөлөөх этэ. Хатаҥа аалбыт хааннаах этэ ол муоһугар. Ону оҕонньор да атын баайан баран Кэллэ. Ону фраза эттим оонньуурга. Оонньоор, бу ити көрөр да. Хайдары буолла дии бу. Ыы, ким оонньуур келдер. Бастан ытан баран келербер маннык тей чолорар этэ. Онтон олорон олорон баран Тиэрэ гынан түстэ уонна ити ыһытар диэтим. Тыынаһытар. Оҕонньор көллө, муомула кэлэн көрдө. Тутан хабан көрдө. Эрбиттэ биирэттиэр, уктубан кылыбан. Батын өссө хаста да эргитэ сылдьан көрдө. Тайа охсубут, диэтэ. Сразу инньэ диэтэ быһаарда. Тайа охсубут, диэтэ. Пакыый диэн буолла. Оттон ол иһин мин мин ытарбар тойох дьикчүтүк гумаатык элбэрээги та төбүстүҥҥэ үннүдэ кымыны бүдүрүс кумута гумаатык та чахчытыр кэнник барбыта онно буоллаҕына маннык киһи тобугунан дуу арыйы үрдүк оҕус эппэрээктэрдээтэ ол чагдаҕа онно баҕарыт били чугас баайа кэлэн өрө турдаҕына тайаҕа эмискэ ыстанан баҕаран хэппирээктэрин иҥнэн кыайан аһаран биэрбэтэҕэ да буолуо кыдьык диэн куолулаатыбыт. Онтон ыппыт онно уонча мүнүүтэ тыына ыһытта ыһытта ыһытта онтон күн баппалааҕа. Көрбүппүт баха өлөҕө. Дьэ хайыахпытый? Мөлтөх холайынньа буолла диэн буолла. Тэрээри тахайыахпытый аа ол тайахпытын Астыахха диэн буолла. Иһин хайытан бараммыт иһин таһаардыбыт. Тыҥатын иҥин онтон-маантан барытын чэ хайдах сиэр быһыытынан оннук астаатыбыт. Уонна ыт астыахпыт да барытын астаабатыбыт, иһинэр ороотубут. тыҥатын эҥин кытта. Сүрэҕин, быарын тыҥатын мыйсаһын ыламмыт, ырытаммыт ол үөһэ мастарга ииллибит пока. Онтон атахтарын бүк тутан бараммыт аттаннара түһэрдибит. Бөлө иһинээҕи бөлө хаана сүүрдүн диэн уонна сыттын Харсан кэлэммит били истиилэр биибитин иҥин илдьэ кэлиэхпит уонна астаан бараммыт хайбалааҥҥа биһиэхпит диэн буолла. Лаабыстааҥҥа эһиэхпитин. Э? Оннук ис иһин онтун мантан уонна тыҥатын ыта аһылыга гынарга диэн ыллыбыт быарын, сүрэҕин, тылын иҥин ылан бараммыт. Ол маннык аттаннара түһээрэҥҥэ бистибит, маннык кытарын курдук. Уонна төбөтүн маннык өйөөн бистибит, инньэ гынан били аана үүрдүн, сойдун диэн. Тириилэрэ баҕастары сытан хонноҕуна этэ ордук минньийэр диэн үөрэтэр миигин Артамай үөрэтэр этэ. Ол өйөнчө оннук хааллардыбыт. Хассын кэлэммит ол лаабыстааҥга биһиэхиттэн эргиллээҕин кэлэ. Оттон ыппытым буоллаҕына, поехпытый, уже көһүйэн хаалбыт. Ону оттон илдьэммит туохха, чагда тэллэҕэр капеллята арыйан бараммыт онно көмөҥө бистибит уонна талаҕынан кириэс курдук оҥорон бараммыт оннук анньыга бистибит хайыахпытый оттон дьэ уонна бардахпыт диэн онтон тиийэн дьиэбитигэр тиийэн киэһэ быар буһаран ыттарбытыгар алтыҥҥа буһаран аһылык буһаран оннук хоннубут уонна харсыныгар кууллардаах, ымалардаах кэлэммит ол тайахпытын астаан бараммыт онтон эт ыллыбыт уонна улахан эттэрин ол лаабыспытыгар ууран бараммыт сээкэн арыйбат диэн маннык мастары үрдүгэр маннык туора-маары түһэртээтибит оҥорон бараммыт э уонна хаппаҕын итиэннэ арыйбат ини диэммит оннук оҥорон бараммыт баран хааллыбыт ол мин сөхпүтүм диэн дьикситэ диэн ол тайахпыт билэн аһар муоһун уһун халаата тостубут этэ уонна хаан бөҕө хаппыта чоҕул муоһугар. Ол били истэр тыаспыт били атын тайаҕы кытта үөр быдьыаспыттар быһылаах, анаан аатахха. Ол гынан баран ити бэйи бултаабыт тайахпыт хотторбут, инньэ гынан били ыттарбыт тиийэллэрин хаҕана анараа били кыайбыт тайах үөрүн илдьэ баран хаалбыт. Абияһа буоллаҕына ол хотторбут тордоох түбэспит диэн буолла уонна ол иккис сөҕөөһүнүм диэн тайах ыты дьэ охсор эбит баттыыр эбит тоҥоһунан кэйбэтэх быһыылаах ол инники атаҕынан охсубут быһыылаах түргэн маатык сүүрэн эмискэ баҕайы онно били ыппыт эрэйдээх оттон били талахха өрөөн аҥалыкылаах инньэ гынан кыайан куотан биэрбэтэх. Онон дьэ итинник буолар эбит диэн дэ мин бастакы көрөөһүнүм, истээһиним этэбин.